नमस्कार बच्चा सब आइ हम एक बेर फेर अहाँ सबके सामने क्लास दसम वर्गक चैप्टर मैथिली के चैप्टर दू जेकर शीर्षक अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा और एक लेखक अछि भोलालाल दास तो हम अहाँ सबक सामने आइ अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर लऽ कऽ उपस्थित छी तऽ चलू बेसी समय बर्बाद नहि करै छी और सीधे अपना टॉपिक पर आबै छी तऽ आइ देखबै अभ्यास प्रश्न में मतलब अहाँ सब जे ई चैप्टर पढ़ने हैब तऽ ओहिमे अभ्यास पर सबसँ पहिल प्रश्न अछि कहै छै निम्नलिखित मे से सही विकल्पक चुनाव करू नहि मतलब वैकल्पिक प्रश्न अछि कहै छै पहि- पहिला प्रश्न देखियौ कहै छै अनेकता मे एकता कोन देश मे अछि तऽ फ्रांस मे अछि बंगला मे देश मे अछि भारत देश मे अछि कि चीन देश मे अछि तकर ऑप्शन भऽ जायत ग मतलब अनेकता मे जे एकता अछि ओ भारत देश मे अछि चलिए अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै की कहैत अछि कि भारत स्वतंत्र भेल तऽ भारत स्वतंत्र कहिया भेल उन्नैस सए चौवन मे भेल उन्नैस सए उनचास मे कि उन्नैस सए साठि मे कि उन्नैस सए सैतालिस मे तऽ एकर आंसर भऽ जायत घ उन्नैस सए सैतालिस ईस्वी मे भारत स्वतंत्र भेल चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोग कहै छै निम्नलिखित रिक्त स्थानक पूर्ति करू नहि तऽ कहै छै मैथिली मिथिलामे लोकक भाषा छी देखियौ तऽ मातृभाषा हैत एकर आंसर की हैत मातृभाषा कियाकि अपना लोकनि मिथिलाञ्चलमे रहैत अछि आओर मिथिलाञ्चलक लोकक जे मातृभाषा अछि ओ अछि मैथिली नहि तऽ उएह कहै छै मैथिली मिथिलामे लोकक भाषा अछि तऽ की भऽ जायत मातृभाषा चलू एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि सरकार बुझैत अछि जे हिन्दी मैथिली के भाषा आ कथी में अंतर अछि तऽ देखियौ एकर आंसर हैत बर्तनी में कथी में भऽ जायत बर्तनी में मतलब मात्रा के अंतर अछि मतलब हिंदी मैथिली में बेसी अंतर नहि अछि बर्तनिये टा अंतर अछि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखाउ अपना लोग के कहै छै निम्नलिखित प्रश्न में शुद्ध अशुद्ध देखाउ तऽ राष्ट्रपिता डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कयल गेल आ तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल आ एकरे नाम पर वर्धा योजना मतलब शुद्ध अछि कि अशुद्ध अछि मतलब सही अछि कि गलत अछि तो देखियो ई शुद्ध अछि कियाकि वर्धा योजना के परिभाषा किताब में इहे देल गेल अछि तऽ की भऽ जायत शुद्ध आ दोसर अछि ख कि गांधी जी के मातृभाषा हिंदी छलनि अपना लोकनि पढ़लहुँ अखनी गुजराती छलनि तऽ ई की भऽ जायत अशुद्ध तऽ पहिल भऽ जायत अहाँके शुद्ध आ दोसर भऽ जायत अशुद्ध चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अगिला प्रश्न अछि कि सौ प्रसंग व्याख्या करू की अछि तऽ देखियौ कहै छै ओना तऽ एहि सब राज्यक प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रक भाषा थिक मुदा कोनो एक भाषा यावत समस्त राष्ट्र सम, सम्पूर्ण राष्ट्रक हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहि करत तावत ने अपने काज एकता पूर्वक चलत आ ने संसारक आन देश से समस्त भारतीय राष्ट्रक सार्वजनिक मतलब राष्ट्रक सार्वजनिक रूपे आदान प्रदान भ सकत विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में भारतीयताक भावना नहीं आबि सकत तऽ ई जे लाइन अछि ने पंक्ति अछि एकरे अपना लोकनि सौ प्रसंग व्याख्या करब तऽ चलू अगुलका पेज में एकर उत्तर भेट जायत अगुलका पेज की अछि देखियौ की अछि तऽ कहैत अछि प्रस्तुत पाती देखियौ भोलालाल दास द्वारा लिखित आलेख राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषासँ लेल गेल अछि एहि पाँतिक माध्यमसँ मे तऽ प्रांतिक नहि हैत पातिक भऽ जायत माध्यमसँ लेखक कहऽ चाहैत छथि जे तऽ की भऽ जायत जे भारत सन देशमे अनेको क्षेत्रीय भाषा सब मातृभाषाक रूपमे नहि मानल जायत तावैत धरि ओहि राष्ट्रक कार्य सुचारू रूपसँ की कहैत अछि देखियौ नहि मानल जा सकैत अछि ताबे धरि ओहि राष्ट्रक काज सुचारू रूपसँ नहि एतऽ की भऽ जायत नहि मतलब रूपसँ नहि चलि सकैत अछि नहि चलि सकैत अछि कहै छै राष्ट्रीयताके भावनाके विकास भऽ सकत एतेक धरि जे लोक अपन सम्प्रेषण आन भाषा भाषी सङ्ग व्यक्त नहि करत कर सकत अछि तैँ तैँ कोनो एक मतलब एक्के भाषाके राष्ट्रभाषा होयबाके आवश्यकता अछि एहिमे किछु किछु पॉइंट अशुद्ध भऽ गेल अछि एकरा लोकनि अहाँ सब शुद्ध कऽ लेब देखियौ की कहै छै एक बेर आओर देख लै छियै क्वेश्चन के कहै छै प्रस्तुत पाती भोला लाल दासक द्वारा लिखित आलेख राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा से लेल गेल अछि एहि पातीक माध्यम से लेखक कहऽ चाहैत छथि जे एतऽ की भऽ जायत जे एतऽ शुद्ध कऽ लिअ भारत संदेश में अनेको क्षेत्रीय भाषा सब मातृभाषा के रूप में नहि मानल जा सकैत ताबे धरि ओहि राष्ट्रक कार्य सुचारू रूपसँ नहि हैत ओतऽ ने नहि चलि सकैत अछि आने एतऽ लिख लेब नहि चलि सकैत अछि आने राष्ट्रीयताके भावनाके विकास भऽ सकत एतेक धरि लोक अपन सम्प्रेषण आन भाषा भाषी सङ्ग व्यक्त नहि कर सकत अछि तैँ कोनो एक्के भाषा भाषा के भऽ जायत एतऽ की भऽ जायत भाषा की राष्ट्रभाषा होबे आवश्यक अछि कऽ लेब अहाँ सब नहि चलू हो- होबे अछि कऽ लेब अहाँ सब होबे आवश्यक अछि कऽ लेब तऽ ई पूरा शुद्ध भऽ जायत चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगुलका प्रश्न देखाउ एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट कयने अछि आ एहिसँ उत्तम कोनो समाधानो नहि देख नहि पड़ी अछि जे निम्न वर्गक किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्ग मातृभाषा हो यदि एहि में किछु साहित्य पाओल जाय आ साहित्य सृजनाक शक्तियो वर्तमान रहे एकरे अपना लोकनि जे छै सौ प्रसंग व्याख्या करब तऽ चलू देखै छी एहिसँ अगुलका पेज एहिसँ अगुलका पेजमे की अछि देखियौ की कहैत अछि कहै छै प्रस्तुत पाँति भोलालाल दास द्वारा लिखित आलेख राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषासँ लेल गेल अछि एहि पाँतिके माध्यमसँ लेखक कहय चाहैत छथि जे शिक्षाके माध्यम विद्यार्थीके मातृभाषा होयबाके चाही एहि लेल भारतीय शिक्षा पद्धति के विकासक लेल बनाओल गेल एक आयोग जकर अध्यक्ष राष्ट्रपति जाकिर हुसैन छलाह मतलब ओहि समय में राष्ट्रपति छलाह तो भाषा के शिक्षा लेल त्रिभाषा सिद्धांत दिलैन एक रही जैसे देखियो एतऽ बढ़ी लिखल रहता है, है तो वर्धा योजना की भऽ जायत वर्धा वर्धा योजना सेहो कहल जाइत अछि एहि में मातृभाषा के शिक्षा के महत्वक आ आवश्यक कहल गेल अछि एतय की भऽ जायत वर्धा योजना नहि से बात के ठीक कऽ लेब एतय तऽ चलू इहो प्रश्नक उत्तर भऽ गेल नहि आब अपना लोकनि एहिसँ अगुलका प्रश्न देखब चलू एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि लघु उत्तरीय प्रश्न कहै छै तेलुगु मलयालम ओ कन्नड़ कोन कोन राज्यक लोकक मातृभाषा अछि तऽ देखियौ तेलुगु अछि तमिलनाडुके मलयालम अछि केरलके कन्नड़ अछि कर्नाटकके नहि अगिला क्वेश्चन अछि देखियौ वर्धा योजना की थिक देखियौ डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षतामे एक समितिके निर्माण भेल जकरा द्वारा भाषाक विषय त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना नहि अपना लोकनि वर्धा योजनाके बारेमे जानि लेलहुँ आब देखब अपना लोक आब देखब अपना लोकनि एहिसँ अगुलका प्रश्न एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखियौ कहै छै मातृभाषाक सम्बन्धमे महात्मा गाँधीके विचार स्पष्ट करू देखियौ एकर आंसर देख लिअ यानी एकर उत्तर नम्हर अछि जे की कहै छै उन्नैस सए सैतालिस ईस्वीमे देश स्वतंत्र भेलाके बाद एकटा एहन भाषाके आवश्यकता बुझायल जे सम्पूर्ण राष्ट्रमे कहाँ जाए ने मतलब आइ सकै तऽ महात्मा गांधी आ आन नेता सब विदेशी भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक उचित नहि बुझलनि गांधीजी हिंदी के एहन भाषा मानलनि जे संपूर्ण देश में अपन विचारक पर प्रचार कऽ सकै शिक्षा में राष्ट्रीय भावना जगाबै लेल डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में समिति बनल जे त्रिभाषा सिद्धांतक पालन कयलनि आ मातृभाषा के महत्व सुरक्षित रखलनि एहि प्रकार से इहो प्रश्नक उत्तर भऽ गेल आब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ स्पष्ट करू तऽ देखियौ त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा राष्ट्रभाषा आ विश्वक भाषाक अनिवार्यता एवं एहि तीनूक सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय एहि प्रकारसँ इहो प्रश्नक उत्तर भऽ गेल ने अब अपना लोग देखब दूटा और प्रश्न तीन नंबर और चार नंबर तो चैप्टर समाप्त हो जाए क्वेश्चन है कि हिंदी की समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू देखियो उन्नीस सौ सैतालीस में जहन देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो लिख दिल गए नहि ई रहत लिखी की है दादा लिखी ठीक कऽ ले देल गेल जे हिंदी अंग्रेजीक स्थान लय लेलक आ उन्नैस सए पैंसठ ईस्वीसँ एकमात्र हिंदीए समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ जायत एकर अनुभव महात्मा गांधी अपन स्वतंत्र आंदोलनक क्रममे सम्पूर्ण भारत भ्रमणमे कयने छलाह मुदा संविधान संशोधन द्वारा हिन्दीके ओ स्वीकृत स्थान नहि भेटलक आब अनेक मातृभाषाके राष्ट्रभाषा कहल जाय लागल नहि तऽ कुल मिलाके बात ई अछि कि भारतके एखन एकोटा राष्ट्रभाषा नहि अछि हिन्दी अछि राजभाषा नहि अगिला प्रश्न देखियौ जे उसका लास्ट प्रश्न अछि कहै छै मिथिलाक भविष्य पर मतलब मिथिला नहि मैथिलीक भविष्य पर लेखकक विचार स्पष्ट करू देखियौ लेखकक अनुसार मैथिली एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत नहि वर्धिष्णु अछि एहिमे शिक्षा उपलब्ध करायब सरकारक पुनित कर्तव्य अछि तैं मैथिली के विकास कहियो अवरुद्ध नहि भऽ सकैत अछि आ एकर उदाहरण स्वरूप ओ डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता मे बनल एक समिति रिपोर्ट दिस ध्यान आकृष्ट कऽ रहल छथि जाहि मे कहल गेल अछि जे भाषाक शिक्षा मे त्रिभाषा सिद्धांत आवश्यक अछि तऽ एहि प्रकार से अपना लोकनि ई पाठ समाप्त केलहुँ अपना लोकनि एगो क्लासमे लेखकसँ सम्बन्धित आओर पाठ सम्बन्धित जते प्रश्न बनि सकैत अछि सबके उत्तर जान लो आ दोसर क्लासमे मतलब जते अभ्यास प्रश्न छल सभक उत्तर जे उचित उत्तर अछि से जान लो एहि प्रकारे ई पूरे पाठ समाप्त भेल नहि तऽ